Assalamu aleýkum hormatly tamaşaçylar! Hefteniň habarlaryna men Nurmuhammet Sadat bilen Türkmen Radiýu arkaly hoş geldiňiz! Şibirgan şähriniň şarualyk edarasy üç aý içinde on iki million afgany gazandygyny habar berdi. Şärdarlyk mes'uly Möwlewi Habibullaý Kanynyň aýdyşyna görä, bul edara Mizan, Akrap we Kaws aýyň içinde on iki millionu tört ýüz ýigrimi iki müň afgany gazandygyny aýtdy. Habibullahi Kani Bul Awaýidiň şäher içindäki naklyýe we saýtlardan, Şibirgan şährine giriş ýollaryndan, ýaşaýyş öýlerden, kira edilen dükanlardan we şähri lewhelerinden ele gelendigini aýtýar. Farýab welaýatynyň Anhui wlswallygynda ýigrimi million afganlyk bir çöwk paýdalanyşga tabşyryldy. Farýab welaýatynyň mahally mesgullarynyň aýdyşyna görä, Anhuý Törtgana ulusbarlygynda bir çöwk gurşalyp il hyzmatyna tabşyryldy. Duşenbe jet aýynyň on birinji gününde Yama Petroleum atly bir çöwk bir afgan täjir tarapyndan ýigrimi million afgany hazyna bilen mahally mesgullarynyň huzurynda açylyp il faýdalanmak üçin il hyzmatyna goýuldy.

Ýük daşaýan motorlaryň driwerlerinden naklyýe we saýtlaryny kanuny ölçekler bilen gelip-gitmegine, jalawa gar ýaganda seregiň harap bolmamasy üçin motoryň taýyrlaryna zanjir baglanmamasyny isledi. We hem-de bul gepleşikde ýükli motorlaryň kanuny ötgeç etmegi aýdyldy. Mullaýakup Mujahit hemsaýa ülkelerden öz serhetlerine dogry gözçilik etmeklerini isledi. Goranmak wezirliginiň wagtlaýyn weziri Mullaýakup Mujahid soňky on iki aýyň dowamynda howpsuzlyk güýçleri tarapyndan bitirilen işler atly bir ýygnakda dürli hüjümlerde eli bolan onlarça täjikistany adam Yslam Emirligi tarapyndan öldürilip, başga onlarça adam tussag edilip we ýigrimi sany pakistanly öldürilendigini aýtýar. we hemsaýa ülkelerden öz serhetlerine ýer we howadan dogry gözçilik etmeklerini isledi. Serpil welaýatynyň alty ulusbarlygynda alty sany suw zahyra bentleriniň işi başlandy. Yhýa we inkişaf dehat wezirliginiň aýdyşyna görä, bul bentler silleri gaýtarmak we ýer asty suwlaryny köpeltmek üçindigini aýtýar. we hem-de bul wezirlik bul welaýatda on bäş sany suw ýetirýon şebekelerini iftitah edenligini habar berýär. Bul şebekelere on ýedi million afgany hazine bolup Ýunusow tarapyndan berilýär. Ytlagat we ferheng wezirligi Jowzijan welaýatynda on bäş sany taryhy jaýy tapandygyny habar berdi. Ytlagat we ferheng wezirliginiň basdanşynaslyk başlygy Zebihullahi Sadatnyň aýdyşyna görä, bul taryhy jaýlar

Dört aşary ýigrimi bäş million dalar ýardam berildi. Pakistan ýurdundaky bul sefirlik öz Twitter sapasynda bul ýardamlaryň Pakistan ýurdundan jebri deport bolan afganlar we Hiratdäki bolan zilzileden nuks gören afganlar üçindigine ýazdy. Bul hefteniň habarlary şulardan ybaratdy, geljekki haftaça sizleri Allahypaka tabşyrýar.